Na ɔn sɛ taxi no deɛ ɔn sɛ wobisaa me sɛ ɛɛ sisi no sika ba no ama bi a adwuma bɛn na nka metumi de ɛde ayɛ ɛma me no di nkɔmɔ sɛ ɔn sɛ me ɔfa abɛbɛm deɛ me obi anim sɛ sini adwuma na meyɛ nti no meka kyerɛ wo sɛ ɛɛ me saka bɛyɛ 25 kora na abɛ 50 deɛ nka me saka bɛyɛ 25 a metumi anya story bi a ɛka ma metwa me part one and two pɛ

Esther, mama. Esther, nneɛma sei na ɛyɛ a mɛmpɛ no o. Esther, nansɛ wo so ba asesa kora o. Na woyɛ ne hwɛ he? Esther, hwɛ sɛ sɛ ade asra na woasua asra hwɛ sɛ na w'anim ayɛ bom sɛ yi. Ɛne ho asɛm adeɛ ɔhu sɛ me wo ne me nante wo sɛ mahyɛ asɛm adeɛ da Esther ti tam a wo ne me nante yɛ ɔhu sɛ me mahyɛ asɛm adeɛ da ɔhu sɛ me de kyɛn agu me kɔn mu da na sɛ nso ba sesa ɛnɛ hwɛ hwɛ wo yɛ bia wɔsra yɛ ɛyi nko aba so na amanfoɔ ɛyi sɛ sɛ ɔmo ɔmo hunu nyame no a ɔmo sra no ɔno na sisi a ɔsoso deɛ wo no wo ne wiasefoɔ ne yɛ ayɛ pɛ adɛn Sɛ saa suban no na wobɛyɛ deɛ deɛ mɛfa ni m'akyi o. Wobɛyɛ asaafo m'akyi. Ah, maame. Nti, sɛ me sɛ mepɛ biasa nti sɛ ɔba m'adwa no ma memfa nku nka me bɔdi. Ɛnyɛ nku saa. Saa ayi ɛfɛ no sɛ ɛnam afa mu nku yɛ ma ba mu sɛ ɛsi bokra o sɛ deɛ bɛ deɛ bɛ sɛ ɛkrɛ dɛ yi o. Ɔno na watɔ a wɔde sra. Meboa. Ɛsta meboa. Ɛnyɛ sɛ nku no a wɔde poa mo ho no na wosra, sɛ me nso midware a mesra. Adɛn nti na me deɛ mempɔ? Yei. Wahu, hwɛ we, nkutoo, nkutoo na mesra o, hwɛ, nkutoo. Nti sista no nyɛ kama, me we deɛ na ɛnyɛ kama mma wo. Kɔkɔtɔ nkutoo no bi, eh, anaa vaseline yi bi kura mpo wobɛtumi atɔ asra, wo ho bɛyɛ fɛ, eh. Mo bɛyɛ fɛ. Ah, sɔfo ma mate. Daase so. Na ah, wadua no bi wɔ anaa. Bibi asa. Bibi asa. Nti anwummerɛ gye gye na awokɔ a anwummerɛ ɛyɛ abena ntam koko di dwa wokɔ koko di dwa no sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛdu ha no ho ntam. Mate na meyɛ wɔhyɛ kakra nti na mewia no mafa so akɔdi dwa no ba. Wonim sɛ meyɛ biribi anadwoɔ. Mate. Mede nyame gya.

Ɛkɔ akyire mepɛ sɛ megyae so ba waa hwɛ ayi yɛfrɛ sɛ atorofo adiifo asɔfofo yi a yɛde wɔn abɛtenatena so yi a wohu sɛ saa wɔn a wɔba hɔ yi wɔn ba abɛsɛ yɛ din o. maana sɛ na obi abɔ obi abɔ ne din ɛkyɛ ɛkyɛ ah! ɛkyɛ n'asɔre wɔ obi ama odi nti no wɔn yɛ asɔfo a ɛsɛ yɛgye wɔn wɔn yɛ asɔfofoɔ asɔfofoɔ nie. Ah, sɔfo a wo wo wo wo bɔ wo bɔ mpaeɛ agye sɛ wo sɔsɔ eh, candle ne nsekan akɛseɛ na wagyinagyina so sɛ wode bɔ mpaeɛ. Bible mu hefa na eh, Nyankopɔn kyerɛ sɛ yɛgyina sekan so ma yɛde abɔ mpaeɛ? Wohu bi da ɛwɔ twerɛsɛm no mu? Fa Bible no biebie mu kɔsi tire. Ɛhefa na Nyankopɔn kyerɛ sɛ yɛ yɛ yɛde ka- yɛsɔ candle atwa yɛn ho hyia ɛde ɛyɛ fɛn sɛ nsekan akɛseɛ ɛde ɛde gu fam ɛma yɛ- yɛgyina so ansa na yɛtumi abɔ mpaeɛ? Ah?

Efisɛ obiara behu sɛ yɛn nso yɛnyɛ papa, efisɛ wɔn mma wonyɛ. Nti obiara te yɛn nka ɛka sɛ, hoo, weinom, weinom. Ɛsɛ ɛsɛ sɛ, a, daabi, ɔfa. Ah, okay. Sɛ ofie si ebɛnya baabi nso a, ɛno nso agye din na sɛ ɛbɛkɔ akyi nso ɛwɔ hɔnom a, adiifoɔ atorofoɔ no bi ɛmɛfrɛ wo bi a, ɛne ne de sɛ akɔ ɛmfifo. Ɛnde saa mo ne ɛbɛyɛ. Nti deɛ wɔka no so hɔ no ma mete wɔ ase kakra.

mɛma ɔbɛ sika no aba mpɛ sɛ ɔde ba mede ma no ɔbɛka sika no aba awurade adom awurade meda ase ne ba sɛ sika no ɛba 5000 ei
ɛwɔ mu nyame wodi wadi tumi so paa o nyame wɔ tumi o
ma baa woayɛ adeɛ o sɛ ama wɔ se frɛ gu me sɛ watumi aprɔmese me sɛ Sika bɛ ba, na ɛba a, wɔma nnuam de yɛ adwuma, na ampa sika no tumi aba na wɔanka anhyɛ mu a, wɔma ehu sɛ woyɛ nipa paa. Agya, meda wase ɛwɔ bɔhyɛ a wohyɛɛ me a, watumi aka no koraa kyerɛ me sika no aba. Nyame nhyira wo paa wate. Sisi a mepɛ sɛ mema obi na ɔde kɔpɛ taxi bi na ɔde yɛ adwuma kakraka.
Why? Na ɔn sɛ tax lady yɛ ɔn sɛ wobisaa me sɛ ɛɛ sisi ɛdi hɔ sika ba na ama bi a adwuma bɛyɛ na nka mɛtumi de ɛde ayɛ ɛma me no di nkɔmɔ sɛ ɔn sɛ me ɔfa bɛbɛm deɛ me obi anim sɛ sini adwuma na meyɛ nti no meka kyerɛ wo sɛ ɛɛ me saka bɛyɛ 25 kora na aba 50 deɛ nka me saka bɛyɛ 25 a mɛtumi anya story bi a ɛka ma mɛtwa patro ne ntu pɛ ma ɛsɔ fam a ɛnim sɛ onyankopɔn ate ase obɛdi akyiri ama nkɔ ɔfa gyagyagyagyagyagyagyae ah me na mekaa sɛ mɛma wo sɛ wode bɛkɔ akɔtwa sini na me sɛ fa kɔtɔ taxi na atwi no afasoɔ taxi no so so taxi dwuma no moyɛ wɔ hanom no sika nyɛ ɔmo nya ɛbɛboa yɛ nyinaa na ɔno kora mpo no ɛdɔ mo ba asɔre kora mpo a wobɛkɔ akɔtwe dɔ wobɛkɔ akɔfa wɔn aba asɔre wo sɛ wode kɔtwa sini

Ade na maa no dede ne ade. Ne sisi paa ade. Da bi awurade, wo na afrɛ maame ampa. Mɛsrɛ wo, ma no akoma ɛnka adom a wɔde ama no ho. Na maame adom no so, adom yɛ adwuma baako ma. Sisiaa na maame bu afu ne ka asɛm a na ne bu afu awurade wɔnhwɛ sɛ nnipa koraa wɔ hɔ anaa nnipa ni hɔ ne odiifoɔ nso deɛ nka woyɛ adeɛ a woyɛ adeɛ a ɛfata odiifoɔ ne yɛ awurade mesrɛ wo ma maame akoma ne ma no ahobraseɛ ɛka n'atom a wode ama no na mensan nkɔgye sika de home Ɔfaa bɛbɛ mu. Me mayɛ star. Nnipa nim me. Menkɔtena taxi adwuma mu na menyɛ taxi. Na obi bɛfrɛ me taxi na ɔka sɛ, ei, ɔfaa bɛbɛ mu. Na me ne ne ka price kora me na akɔsi sɛn. Ɛdɛ wɔ asɛm korɛ. Dabi, Awurade, mesrɛ wo, sesa maame ma me. Sesa maame ma me na me nso masɛ mo ntɔnaso mu na wɔnte me nso yɛ mpɛ sɛ mekyerɛ ase kakra. Na taxi adwuma deɛ

Hmm. Mama, nea Nyame yi kyerɛɛ me no, ɛne sɛ maame bi a ofiri asafo foforɔ mu baeɛ, Ante Adoa. Ae, Ante Adoa.
Ɔde aduane bi bɛbrɛ na Nyame sɛ ma yɛnhwɛ na yɛamfa yɛn nsa mpo anka aduane no. Ei! Ɛnyɛ sɛ nea ɛbɛsi ɛnyɛ. Wogye di sɛ asɛm a woka na ɛyɛ nokorɛ? Mama, nea Nyame yi kyerɛɛ me no no, Na wohu sɛ Nyame da nnoɔma bi nsaa kyerɛ wo. Mama, aduane mpo yɛ wo akyi nti wɔ sɛ yɛnhwɛ. Wɔ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ ayi nti mesrɛ wo. Wɔ sɛ ma yɛmfa yɛn nsa mpo. Nti asɛm a woka no, wogye di paa sɛ Nyame na ayi kyerɛ wo? Mama, mentwa ntorɔ. Nea Nyame ka kyerɛɛ me anaa nea mehuiɛ ɛna meka akyerɛ wo no. Mama, ɛyɛ wo akyi. Wɔ sɛ yɛnhwɛ na yɛn mu bia.

Nyame na afrɛ me o, Nyame na afrɛ me ntia, na nka me nkane no, deɛ na metumi na ase mama. Ɛwɔ mu Nyame afrɛ o, Nyame ɔfrɛ wɔ ne nsɛm suban. Adom no de ma wa, wɔgye adom no de ma wo sɛ kim sɛ kim. Wɔde di suban bi to baabi na adom no abɛ no di. Nti ɛnna ɛmɛ yɛdi adanseɛ sɛ ampa Nyame afrɛ wo. Ma ne bie na no ka ase mo kyerɛ o. Wɔn ne bie na no aka na adom no yɛ adwuma. Osuban dadaa nso yɛ adwuma. Ɛbɛyɛ dɛn ahunu sɛ ampa Onyankopɔn no a ɔyɛ ɔnokwafoɔ a ɔtwa ne suban ati wɔ mu? Na hwɛ, ma menka nkyerɛ no, wo deɛ wo na meka, me menyɛ mmerɛ mu, abɛbɛ mu, menyɛ mmerɛ, na ɔmo obi ɔtwa sinya wɔ mmerɛ, menyɛ mmerɛ, suban bi abɛti mu, nti mɛtumi ade yi, mɛhye. mɛtumi atwe sekan atwitwa mu bi ɛyɛ akye mɛtumi ayɛ maame wei yɛafa sɛ sɛ paa yɛnyɛ ne dɛn kyɛ sɛ wode ne nhyɛm no wɔpie wopia no no no ɔpuhye ne ho ba kyɛ sɛ maame yɛyɛ na yɛama woɔ nnɛ woayɛ de woayɛ yi kyɛ sɛ wɔmfa mu bi anyɛ hwee wɔmfa yɛnyɛ biri no de ayɛ ta kyɛ sɛ wama ne home so a ewiase no ɛda hɔ no sɛ wɔnim a yɛbɛtumi apagya wo sɛ na agya abɔfam sɛ Na wo Yesu ba wie dɛ yɛhwɛ ade bi nso hwɛ do. Yɛhwɛ ade bi nso sɛ papa no sɛ nka nyɛ wo na nyame yɛ adoma wohyia papa no nka papa no wura fie hɔ na dedededede a papa na obi ani no wo maame yi woayɛ sɛ sɛbesɛbe nso no ma ɛna wohyira amansan nyinaa so ɛna wayɛ sɛ ɛyi no obiara ni ɛdɛ wayɛ sɛ president mm-hmm. obiara ni si wo so ɛkɔ yi a ɛyɛ wa ankɔ yi a ɛyɛ wa nti wo nan sɛ biribi a wopere wakoma kyɛ sɛ wopere maame te sɛ ɔpɛ sɛ wokyerɛ sɛ ɔno ano ɔga atam sɛ tɔra kɔnɔ mu mako mu bu atam sɛ tɔra na maame na ama asɛ mpɛ sɛ mekɔ me tete no mɛkɔ meka ne no mu kɔyɛ kɔyɛ a ɛsɛ dɛ yɛ yɛnim kristo ɛfiri no kɔra bere mu

Oh, sir. Ɔka kyerɛ me. Na me deɛ meyɛ bɛrima menya ho abotire. Nti na mafa bɛka sɛ wode ɔbaa ɛyɛ bi a ne bi ato. Na woanya abotire. Me mefa ne sɛ ɔyɛ panyin. Nti ne ma bi wɔ hɔ ɔyɛ no mafa ne sɛ ɛyɛ nusu. Na nsɛ me de wo si baabi ne ma bi kyerɛ me no ɔwo. But meya no mahyɛ makɔn so. Na mehwɛ ne bi te sɛ ahwenni asɛmesɛme ɛne bɔ. Sisi ndeɛ mepɛ sɛ ɛyɛ ne sɛ. Wobɛn no a, ma no nte aseɛ sɛ, ɛɛ, wɔsɛ obi ba Kristo mu a, na ɔbɛyɛ akodeɛ foforɔ. Kane na na ne gyada no nyinaa no atwam. Ɛno na ma yɛdi adanse sɛ ampa. Nka me mɛhyɛ biribi wɔ yi, mɛhyɛ atade asi me n'asɛm. Na de kuma kuma m'anim. Me. Yie de wɔn da na wei.
kantale ase o jeans ba ko bi mi wɔ hɔ na mi si dɛm ame nka mi ka ne nam o fa mi wɔ ibi hyɛ hɔ straight way fit n di ɛna gya mi bɔ nsɛm sɛ si ma se ma fi ma di da na gya sɛ fura mi bɔ corset na mi gye fit na mi ti si abɔnten eyi ɛsa na ho fi sɛ sɛ ɛsa sa na wɔn wɔn na nto sɛ na wɔsɛ wɔahyɛ bibi wiɔ wiɔ mmea so gyina hwɛ mu ti mu sɛ nkɔfoɔ ekan ɛyɛ nɔkorɛ.

ma yɛmfa biribi ano wo akyi atem wɔ sese me nkwa so madwea yɛmmienu yɛnkyɛ ne ntaba se yɛse akora tufo ɛna panyi so yɛ dɛn ɛtufo ɛnti no yes yɛnta se maa ɛnema bi kɔ so ɛmmoa yɛmi ɛmmoa yɛ nyina na ɛmmoa asɔre no nso ɛbɛtumi ma asɔre mma no bi ayɛ dɛn afiri asɔre mma kɔ woanyɛ nipa ɔte nyame som ase a wobɛyɛ biribi ketewa bi kyɛ na ɔbɛkɔ ne ne yɛtena ase ne ne no ka

Ɔbɔ ho, Nnipakuo no suro sɛ maame no bɛnoa aduane, na mobɛka sɛ, Mmerɛ bi a, da no a yɛkɔɔ yɛkɔbɔɔ mpaeɛ a maame no, yɛne maame no kɔbɔɔ mpaeɛ a ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ aduane abrɛ yɛn no, aba vision mu o, ama Boatema, Nyame ada no adi akyerɛ Boatema prɛko pɛ sɛ aduane no a ɔde reba no, yɛnhwɛ na obi amfa ne nsa anka aduane no. Nti mesrɛ mo, meka kyerɛ mo,